ahh democratic country maw a awmzia chu democracy ram kan tih eh eng nge a pawimawhna hrang hrang a ken tel te tihna lam a ni a elements te maw ahh chi hrang hrang a zir dan tur a various importance te kha tihna a ni chutiang pawh chu na sawi theng chu. Chapter hmasa kan lo zir tawhah khan Democracy awmzia kan lo sawi fiah tawh a, kan hriat nawn leh nan kan sawi fiah leh lawk ang a. A tawi zawngin Democracy awmzia chu ram mipui ten ram hruaitu tur kan aiawh, kan thlan maw kan vote kha a ni. Ram mipui ten Democracy ah chuan thu kan nei a, kan aiawh thlantlin te khan kan mamawh ang zelin ro an rel thin a ni. Tichuan. Chutiang ram hruaitu tu ram mipuiten an vote thinna ram chu democratic country tiin an sawi thin a ni. Maw example lo sawi ta ila, India ram hi chutiang ram chu a ni. India is a democratic country tih pawhin a sawi theih a ni. South Africa ram chu hnam leh chi inang lo tak tak. Hlawm hrang hranga mipui awmkhawmna ram a ni a, heng black maw mihang kan tih te ah hi South Africa ram atanga lo chhuak an ni deuh vek a, tin white mingo kan tih te hi helai South Africa ah hian an pem lut bawk a, chu mai bakah South Africa ah hian kut hnathawk leh eizawnna hrang hrang bakah sumdawnna lam ti turin India ram atangin Indian mi tam tak an chhuk thla ruih ruih bawk a ni. Tichuan South Africa rama khaw pakhat Johannesburg an tihah chuan Maya Naidu kum sawm pakhat mi chu a awm a, Maya i chuan a nu chu room chhunga box hlui tawh tak tak awm te chu a tihfai pui a. Chutia an tihfai lai tak chuan scrapbook Maw? A awmzia chu magazine leh hei chanchin bua milem hrang hrang ah bel khawmna leh mi chanchin ziahna notebook siam chawp ang hi a ni. Rough book ang deuh, scrap book an tih a ni. Chu chu Maya-i chuan a chhar nawlh mai a ni. Chu scrap book ah chuan newspaper thuziak hrang hrang chehthlak tawh an rem khawm leh hi a lo awm teuh mai a. Maya-i chuan scrap book chu a han en chian chuan school naupang tleirawl pakhat kum sawm panga bawr vel Chumi thlalak chu lo awm teuh mai a ni. Tichuan Maya-i chuan a nu hnenah chuan chu naupang pakhat thlalak chu tunge a nih a zawt ta a, a nu chuan Hector Peterson-a a nih kha tiin a lo chhang a. Police ten silaiin an kap hlum a tiin a sawi zui a ni. Maya-i chu a ṭhawng nasa hle mai a, ka nu eng vangin nge Hector Peterson-a chu Police ten an kah hlum a tiin a zawt ta a, a nu chuan heti hian a lo chhang a, South Africa ram hi hmanah chuan sorkar rorel dan kalphung chi khat, apartheid law, an tih dan hmangin ram mipuite sorkar in a awp thin a. Chu dan avang chuan Hictor Peterson-a hian a nunna hlu tak mai hi a chan a ni a ti a ni. Tichuan, apartheid chu a awmzia kan sawi fiang a, hnam leh chi maw khatiang anga inthliar hranna kha a ni apartheid awmzia chu. Chutiang dan chu hmanlaiin South Africa ah chuan an lo kalpui nasa em em mai a. Chutih lai chuan Africa rama mipui chengte chu mi ngo, white, kan tih leh mi hang, black, leh India mi bakah vun rawng hrang hrang hnam dang ah an inthen ve a ni. Tichuan, he apartheid law hian Apartheid dan ti meng maw law chu dan tihna ania. Africa ramah chuan chu dan law tha lo tak mai chu ken kaw an keng kaw tlat mai a sorkarin. Chu danah chuan Africa rama vun rawng leh hnam hrang hrang te chu inkalpawh leh inhnaih te, vantlang thil vantlang thil engemaw inhman tawm leh chenho hrim hrim kha khap bur mai a ni. Apartheid law chu thil rapthlak tak a ni a tih theih ang. Tichuan Maya-i chuan a nu, a nu sawi chu awih harsa ti hle mai a. Maya-i nu pawh chu Apartheid hnuaia sawrkar rorelna chungchang a sawi mek lai chuan ah a nu chu thinrim thar ta thut thut mai a. Tichuan Maya-i nu chuan thinrim tak chungin ti hian a sawi a, chung hun lai chuan hospital leh. Ambulance tak ngial pawh mingo leh mihang hman tur bik a awm hrang thlap a, mingo te hman tur ambulance chu a tha in a changkang em em a, mihang te hman tur erawh chu a chhia in hman hlei thei pawh a ni thin lo a, rail leh bus hman tur pawh chutiang bawk in a hran zel na awm a, heng bus din na hmun bus stop an tih te pawh mingo leh mihang tan a hran zel in siam a ni, a ti ni nu chuan. Tichuan mingo ni ve lo te chuan vote pawh an thlak ve thei lo a, in leh lo te, ram in hmun tha tha te chu Mingo te tan an hauh sak zel a, mi hang te erawh chuan hmun chhia chhia an chang thung a, heng hun lai hian Mingo leh mi hang te chu in tluk tlang equal tura ngaih an ni lo hrim hrim a ni maw, khaw pakhat mi hang awm khawmna Sowi taw an tih ah chuan mi hang tleirawl pakhat hi a awm a, a hming chu Hector Peterson a kan sawi tak kha a ni. Hetih lai hian mi hangte chuan Dutch ho tawng peng pakhat Afrikaans an tih mai, chumi tawng language chu school a zir an duh tawh lo a, hetih lai hian Afrikaans tawng hi mi ngote chuan an hmang nasa ber a. Hector-a te ve thung chuan an hnam tawng Zulu an tih chu an zir duh bawk si a, Afrikaans tawng chu tih luihnain school-ah te chuan an zirtir ta a ni. Afrikaans tawng zir duh loh lantirin mihang te chuan kawng an zawh a, hetih lai hetih hun lai tak hian Hector Peterson-a leh a classmate te chu kawng zawhnaah chuan Afrikaans tawng school-a zir duh loh lantir nan an tel ve bawk a. Police te chuan kawng zawh te chu an vaw nasa hle a, a ṭhelh daih nan tiin silai an hmet puak ta a ni. Hector-a chu an kap fuh ta a, vanduai thlak takin a thi zui ta bawk a ni. Hemi ni hi June ni sawm paruk, sangkhat zakua sawm sarih paruk kum a ni. Tichuan, African National Congress an tih mai group in telkhawm te chuan Apartheid hi an bei zui ta ngat ngat a, an hruaitu lar tak mai Nelson Mandela chumi ho chuan kum tam tak an bei zui a, tichuan a tawpah chuan Apartheid an tih chu an sual hlawh tling ta a, an hneh ta a ni. Kum sangkhat zakua sawmkua pali khan South Africa pawh India ram ang tho khan Democratic country maw Democracy mipui lalna ram a lo ni ve ta a, mipuite chu Apartheid lakah an lo fihlim in lo zalen ta a, vun rawng leh hnam anga inthiarhranna kha a lo reh zui ta bawk ta a ni. Awle tunah chuan participation awmzia kan sawifiah leh dawn a, eng nge ni, participate awmzia kan hriatfiah phawt anga heng Teacher's Day angah te, class chhung angah te hei chanvo tih tur kan nei ve ang chi ang kha participate chu ni mai a. Participation kan tih chuan heng an zirlaiah hian. Ram chhung rorelna hnuaia mipuite tel ve na leh mipuite dikna chanvo neihna, thu an neih ve na, an participate ve na mipuite tihna lam sawi na a ni. Aw chuanin chapter hmasa bawk kha kan en let chuan democracy ramah chuan mipuite chu an lal em em tiin kan zir a. Mipuiten kan duh leh mamawh tihhlawhtlin nan leh ram kan kaihhruai theih nan, Kan aiawh kha democracy ah chuan vote hmangin ram khawtlang hruaitu tur kan thlangtling thin kan tih tawh kha democracy awmzia chu maw? Tichuan, ram hruaitute pawhin mipuite vote hmanga an duh ber hruaitu hna thawktlak leh tlin thei ngei tur thlantlin an ni tih hrereng chungin mipuite harsatna leh an mipuite aw an voice te hrereng chungin an rilru sukthlek pawh ram hruaitute chuan mipuite duh dan milin an siam thiam thin tur a ni tih hi ni. Tichuan, Democracy-ah chuan mipui hlawm hrang hrang te khan pawl an indin ve a maw? Pawl hming hrang hrang te an nei ve thin a ni Democracy-ah chuan maw? Hei India ramah pawh a ni ta a. Aah pawl hrang hrang te khan leader, hruaitu an nei hrang ve leh vek bawk a. Chung pawl te chu party tiin a hlawmin an sawi thin ni. Party te chu kan hre thin ang a. India ram pum hemi central government angah chuan bjp party, congress party, aam aadmi party te kan hre thin ang a, a lar pawl sawi ta ila. Mizoram state chhungah chuan heng party te pawh hi an awm ve leh vek a, ih a lar zual sawi leh ta ila mnf party hei congress party, zpm party, mpc leh prizim an tam a ni, sawi se an ni lo a ni. Tichuanin, mipuiin kan aiawh kan thlantlin zingah party pakhat atanga tling tam ber te khan sorkarna, government, chu an siam ta a, sorkar chu an enkawl zui nghal thin a ni. Tichuan an party an hotu ber te kha state chhung angah chuan, state chhunga party angah chuan chief minister an lo ni ta a, tichuan central ah chuan prime minister te pawh an ni thei a ni. Example ah tuna kan chief minister Pu Zoramthanga pawh mnf party ah chuan an leader hrim hrim a ni a, Tichuan, ani kha an party mnf khan lo sawrkar takah khan, sawrkarna an siam takah khan an President ber an hotu ber pawh kha Chief Minister angin a kal zui ve thin ta a ni maw? Tichuan, an dam chhung atan ram hruaitu an ni ngawt nghal tihna a ni lova hun bi an nei ve a ni. India ramah chuan kum nga zel rorelna hun an nei ve thin a ni. Kum nga chhungin hna tam tak an thawh theih nan hun an nei vek a, hun tam tak pek an ni. Kum nga hnuah Sorkar anga ro an rel zui zel duh chuan inthlan, election, ah an din leh a ngai a, mipuite bawkin hruaitu tling leh tha tlak an tih phawt chuan an vote tling leh thei a, kumnga hnuah kumnga dang an thawk chhunzawm zel thei bawk a ni. Tichuan democracy hi mipuite hmasawnna tura rorelna a ni tih kan hriatchian a ngai vek a ni. Maw democracy ramah chuan a entinain a pawimawh zual han sawi leh ta ila, sorkarin electric bill, tui bill leh chhia hrang hrang tax maw te a tihsan chuan mipuite tang rualin kan vui vai thiang a, sorkar kha kan sawisel thiang a ni. Kawng zawh hmangte emaw thuziak leh poster hmangtein kan la hma kan la thei a, kan duhlohzia lantir nan signature lakhawm pawhin kan lungawi lohna kan lantir thei bawk a. ah mipuiin in lung rual takin sorkar ah kan eng nge ni kan lungawi loh na heng electric bill tui bill leh chhia ah te pawh aniang chu an dan siam ah te sorkar dan siam ah te kan lan tir thiang ani eng kal tlai nge kan lan tir theih na kan tih chuan chanchinbu news paper te magazine leh thuziak hmang te ah TV hmang te pawhin kan lan tir thei ani. Video hmang te pawn maw? Tin hei tun lai chuan social media, internet a lar em em mai a, Facebook, Twitter, Instagram tih te pawh, WhatsApp te pawh aniang chu. Heng hmang te pawh hian sorkar laka kan duhna leh kan vuivaina ang chi te pawh kan sawi thiang, kan sawi lang thei vek a ni. Hetiang lungawi lohna lantirna chi reng reng hi Protest tiin an sawi thin ni. Maw protest tih kha chhinchhiah tur ni word meaning PROTEST maw? Chutiang a mipui kan lungawi loh chuan sorkar pawh a inhnuk hniam ve thin a ni. Tichuan electric bill te tui bill te leh chhiah hrang hrang te kha a tih hniam ve phah thin a ni sorkar pawhin. Enge chhan kan tih chuan sorkar chu mipui rorelna mipui aiawh thlantlin mai kha a ni a. Mipuite chu eng mi pawh ni se A eng hnam pawh ni se, an rethei emaw, an hosai emaw, an harsatna a thlir reng tur ni sorkar chuan a hre reng anga a ngaihtuah zui chu ama hna a tih ve tur a ni tih hriat reng bawk tur a ni. Engkimah sorkarin hna a thawh reng reng chu ram, khawtlang leh mipui mamawh hmasawnna lam hawi vek a ni tur a ni. Hetianga mipui an tanrual patna ramah chuan sorkar pawh a hmalak kawngah a chak nge nge thin bawk a ni. Nitin mamawh tui kan tih te heng electric power supply te chaw te leh eng nge kan in leh lo khawsak kawng ah te hriselna lam kawng ah te ah pawh hian hma ah an sawn chak fo thin a ni heti anga ram tanrawl pat na ram ah chuan maw an sawrkar pawh kha mipui te pawh an chak chuan sawrkar pawh kha a chak nge nge thin a ni tichuan entir na dang pakhat lo sawi leh ta ila. Chapter hmasa lama kan lo sawi tawh Natural Disaster khuarel chhiatna kan tih kha heng vanduaina avangin miin an nunna hlu tak emaw, a bungraw hlu tak emaw lei min kan tih lir nghing tui lian in chim avang te pawhin in ah in kang te emaw te pawh aniang chu lo chan ta ang se a thil neih hlu tak te kha sorkar chuan chhawmdawlna lam emaw ah a tuartu mipuite ah compensation a pe thin a ni compensation chu award kan lo hre tawh thin mai thei a compensation kan tih chuan mizo tawng chuan zangna dawmna kan ti mai a maw zangna dawmna awmzia chu entir nan mi in a in leh lo te thlai emaw bungrua emaw a nunna hial a duh reng vang pawh ni lovin vanduaina avangin chan palh ta se sorkar chuan a thil channa nasa tak avanga a tawrhna hrehawmna te a hriatthiampui avangin tanpuina pawisa hmangte emawiin a pe thin a, chutia ang a chhawm dawlna ang chi reng reng chu zangna dawmna, compensation, awmzia chu a ni. Awle tichuan kan hriat reng tawh tur chu kan inkawtah emaw kan kawtthlerah te emaw mipui kawng zawh lungawi lohna lantir te kan hmuh tawh reng reng chuan enge an kawng zawh chhan te, tute nge engpawl nge an nih tih te, sorkar hnenah enge kawng zawh hmanga an entir eng poster te nge an ken a enge an puan zar te enge an ken tih lam te chu lo hriat theuh kan tum thin tawh dawn nia heng entir nan pawng sual duh loh lantir na tih te kan hmu fo thin nga Mizoram angah chuan tin ah dan thar hman tur ram pum huap duh lohna kawng zawh te kan hmu thin nga kha nikum hmasa tih te nikum hmasa lam kum tir tih lamah te pawh-- Citizenship Amendment Act, Amendment Bill, tih chungchangah te pawh kawng kha kan zawh a nih kha. Tin, Mizoram pumah kan inkhar khip ve a nih kha. Total ban tih te awm thin kha maw? Tih khan ban te kan huaihawt ve thin a nih kha. Kan duh lohna lantirna kha ram pum ang pawn Central Government ah kan lantir thin a nih kha. Tiang deuh khanin State leh Central a zir pawhin Khawilai Sorkar, State Sorkar nge Central Sorkar ah kan lungawi lohna kawng zawh kan entir tih te kha kan lo chhinchhiah ve thinin kan lo zir chiang tawh thin dawn a nia. maw vawiin atana kan zirlaina hei hi min zirchhuah tir tum tlat bawk chu a ni. Next ah chuanin need to resolve conflict tih a ni a, buaina chinfel a ngaihna tihna a ni. Maya i chanchin nge ni kan zir tawh atang kha han ngaihtuah let leh lawk ila, mipui ngaihdan leh duhdan in an lohna avangin mipui lungawi lo kawng zawhte kha vuak an ni a. Police te silai hmehpuah avangin Hector Peterson-a Zirlai kum sawm panga mi chuan a nunna hial a chan a nih kha. Tharum hmangin mipui protest te kha beih an ni. Aw protest awmzia chu kan hriat tawh kha. Lungawi lohna lantirna emaw khatiang do dalna lampang chi sawi na kha a ni. Le tichuanin Understanding Diversity Chapter One kha kan la hre vek ang a. Khata kan lo explain tawh ang khan mipui te chu sakhuana vang te, hnam leh chi avang te, eizawnna dinhmun in an loh vang te, chenna hmun maw region in ang loh in an lohna avang te in buaina a chhuah vak thin a ni. Hei hei hian a huhau a enge ni a huhau ang a mi thil bungrua te in leh lo te tihchhiat bakah thihna thlenga mipui ti ralṭi thei te a nih avangin An danglamna mawh'n diversity te hi an hmang tangkai fo thin a, thenkhat chuanin an duhzawng tih hlawhtlin nan a tam zawk an nih te avangin maw majority a tam zawk an nih vangin sorkar kar nan remchah nan zawng fo thin a ni. Heng kan in an lohna diversity te avanga kan buaina harsatna te ching fel leh khaikhawm turin sorkar hi kan mamawh thin tak zet a ni. India ram hi sakhua, religion, tam tak awm khawm kan ni a calendar kan en chuan festival te kut te eng eng maw chawlh a lo sen thap thup thin a hunpui hrang hrang chawlh hrang hrang nei ram kan ni india ram mipui awm khawm tam na state thenkhat ah chuan heng sakhaw kut pui festival te avang hian kawtthler ah mi awm khawm te lung a invawn chiam chiam te buai na te state dang ah chuan chhuak fo thin a ni heng ah te hian sorkar hian a bik tak in police a neih te. a ven leh hum kawngah maw ven him kawngah te a thuam chak fo thin tur a ni a an sakhuana thila kawng zawh te tibuai reng reng ah lo thelh tu an awm ve thin kha a ngai a ni maw chuvang chuan state leh state inkar ah te pawh buaina hrang hrang a awm ve leh thei bawk a entirhan state leh state inkar ah lui luang in tawm heng river thui tak tak te awm ni hei mizoram tlawng te pawh khutah assamah te ah bangladesh thlengin ram dangah te pawh a zuk luang e an tia hetiang deuh khanin state leh state ah hemi river lui luang te pawh hi ah a chhawr tangkaina a inang lo a a thenin power supply siamna an hman lai a thenin tui tlanna an in tur ten maw p h e tui tan te khan an lo hmang ve bawk a chung lui luang inṭawm te state leh state pawh lui hnar lama awm zawk state avang pawhin buaina a awm thin a ni. Maw hetiang buaina hi Karnataka leh Tamil Nadu lamah te khuan a awm tawh a, an buai thin hle a ni. State inkar buaina a awm hian chingfel turin Central sorkar chu a inrawlh a ngai thin a ni maw. Tichuanin Democracy ramah chuan sorkar chuan mipui te chu eng sa khuaw pawh ni se, eng hnam pawh ni se, khawi state pawh ni se duhsak nei thiang lovin a ngaihvenin an buaina te chu a chingfel vat vat thin a ni. maw? Awle tichuan a tawp berna atan chuanin equality and justice tih a ni a, a topic final tan. Mipuite intluktlanna leh dikna sawina a ni. Equality chu intluktlanna lam sawina a ni a, justice kan tih chuan dikna lam sawina a ni maw? Tichuan intluktlanna leh dikna te hi thil inkawp tlat, thenhran theih loh, inseparable, a ni a. Kan hriat tur chu chapter hmasaah. Dalit chungchang kan sawi kha untouchability an tih thin. Khawih thiang lo khawpa mi hniam, hnam hniam anga kan ngaih khami chapter hmasa kan lo zir tawh Dalit maw khang ang te kha equality leh justice avangin India danpui constitution chuan khang ang untouchability kha a khap vek tawh a. Tin India rama hnam hnuai hnung zawk te pawh India sorkar chuan a chhinchhe in a hre vek a hre vek tawh a. Ham thatna hrang hrang sorkar atangin a pe thin bawk a ni. Tichuan mipa leh hmeichhia pawh intluk tlang takin hna leh eizawnna kawngah te India danpui chuan ang khat vekin a en tawh a. Hmeichhia te tan aah enge ni hamthatna pek tlem lutuk ang chi te pawh mipa nen rual khai zawkin a siam rem tawh a, hmeichhe dinhmun chu zah sakin a chawi kang bawk a ni. Aw lekha kha vawiina kan zir aah hemi chapter maw atanga kan zir theih ki elements of the Democratic country kan tih te kha a ni a, he chapter ah hianin Democracy ram kan tih inthlang thin ram India ram ang te khanga a pawimawhna hrang hrang te kha vawiinah hian kan zir a ni. Tichuanin aah video hlui te kan la en loh chuanin heh link atang te khan lo en nawn leh thin ula, tin civics hi ai chapter indawt deuha zir loh chuanin kan bo tulh tulh ang tih hlauhawm a chuvang chuanin. Chapter hlui te kha lo en let ula ka duh a ni maw? Chuanin ahh kha kha vawiin a kan zir theih te a ni phawt rawh se. A next ah kan explain leh dawn e aw. Thank you.